Yɛma obi bi akwaaba de ba the 21st Century Roofing Company in West Africa, OBI Roofing System, yɛse roof right, roof once. Mo ara mo nua beema Ɔkan Boamah Isaac. Awia yi deɛ mebaa ha a ɛyɛ nkyea Mema obi biara, Ghanani biara sɛ ɔwɔ akwantuo mu wɔ Ghana ha, wowɔ Ghana, wiase afanaa nyinaa no, mema wo happy happy Constitution Day. Ɛnnɛ ayɛ ɛda a yɛyi si hɔ de kae Ghana aberɛ a yɛkekaa yɛn mmara a yɛde bɛbu ɔman no abɔ mu no. Mebɔ obi biara kɔkɔ sɛ, mmara no a yɛahyehyɛ no, ɛyɛ yɛn ara na yɛhyehyɛ maa yɛn. sɛ ɛbɛboa yɛn nti na yɛhyehyɛeɛ, nea ɛsɛ sɛ yɛde yɛ adwuma, nea ɛsɛ sɛ yɛdi so, nea ɛsɛ sɛ yɛdi ho nokorɛ ma yɛn mmara a ɛnnɛ yɛrekae as a Constitution Day no ayɛ adwuma no. Bɔ wo ho mmɔden na me nso memmɔ me ho mmɔden na yɛntumi nni yɛn mmara no so na yɛnyɛ adwuma. Yɛn mpanimfoɔ nni so, nkwadaa nni so, adantamfoɔ nni so, obiara mfa Ghana mmara na ɔnni so na Ghana nso nyɛ krabɛhwɛ na ɛnyɛ te sɛ nkurɔfoɔ akwantuo no a kuro a yɛn nso yɛpɛ tu kwan kɔ hɔ no bi. Sɛnea munim no, OBI Roofing System 2024 yi nso, yɛwɔ nneɛma pa bebree de ma yɛn adɔfoɔ. Ɛba nnwuma no a, services no, ebi na yɛtwa gu no, trusses work, yɛtumi yɛ de ma wo. Wood work, ɛno nso, yɛbɛyɛ de ama wo. Ɛba roofing no a, yɛwɔ Euro tiles, yɛyɛ no kama, ebi nso na ɛretwa gu wɔ hɔ no. Ɛba self lock, IDT, IBL, ne nyinaa no, OBI Roofing System, yɛyɛ ho ade. Nea ɛsan atwa mu no yɛ OBI waterproofing. Mo a moayɛ secret roofing no a leakages reha mo wɔ edges no, woto nsa frɛ yɛn a, yɛbɛba aba abɛgye wo so ayɛ ama wo. OBI Technical Training Centre nso wɔ hɔ de ma mmeranteɛ a mohwɛ me, aberanteɛ, wowɔ ba wɔ Ghana ha, wowɔ, woyɛ aberanteɛ, woawie JSS, woawie SS, wokora deɛ wonkɔɔ sukuu da, na wopɛ sɛ wonya nsaanoadwuma a, Frɛ OBI Technical Training Centre na mmerɛ kumaa bi wo nso wobɛba aba abɛyɛ boss, mmerɛ kumaa bi wo nso wobɛba aba abɛdane CEO a ɔwuni wo company, ae, yɛse where engineer eh, engineer take flight, OBI Technical Training, where skills take flight, nti yɛbɛma wo skills no atu te sɛ ewiemhyɛn no, nti bra na fa wo ntoma bɛbɔ yɛn ano. Yɛn location no yɛ Ablekuma, Point 5. Ɛna all social media platforms ɛyɛ OBI roofing system. Wobɛtumi nso afrɛ yɛn number no a ɛgu ase, CEO wobɛnya me ankasa, zero five four two eight eight seven eight seven two, Secretary nso number wɔ hɔ, zero five five one four four four four eight two. Wofrɛ yɛn numbers wei mu nyinaa bi a, yɛn nsa bɛka wo, na mmerɛ tiaa mu no yɛbɛba aba abɛso wo kwampa, na wo nso nsuo tɔ. na tɔtɔtɔ te na ebi a ma wo dan mu hɔ a wosɔre anɔpa na atwiw mu a osi roof right roof once yɛda wo ase sɛ wɔbɛ share video yi ama wo nua nso aka bi bye bye.